Sɛ meka sɛ adamfo bɔne a, na wɔagye me so sɛ m'adepa bi ahwere me. Ɛnnɛ asɛm no, ababaawa bi na ɛde abrɛ me. Na ne nsɛm nyinaa no, deɛ ɔrekyerɛ ne sɛ, na ɔne n'adamfo bi na na ɛwɔ hɔ. Biribi nti no, mentumi mmɔ n'adamfo no din. Na Ɔyɛɛ deɛ ɔbɛtumi ayɛ ama n'adamfo no nyinaa. Ɔdɔɔ no. Ɔde ne werɛ hyɛɛ ne mu. Ɔnyaa aberanteɛ bi a aberanteɛ no yɛɛ sɛ ɔbɛboa no wɔ adwuma mu na watumi abue shop a ɔpɛ. Na ɛsiane sɛ mmaa yɛn ano nda ne biribiara a yɛbɛka nti no, ɔbɔɔ ne nnamfofoɔ no amaneɛ sɛ, Mahyia aberanteɛ bi na wayɛ n'adwene sɛ ɔbɛbue shop de ama me. Ankyɛ na aberanteɛ no bɛsraa no. Ɛnna ɔde n'adamfo baa no kyiaa aberanteɛ no sɛ, O ɛɛ barima no a na mebɔ ne din ka ne ho asɛm kyerɛ wo no, ɔno nie o. Ɛnna n'adamfo no nso se, Oh, bra! Waka ho nsɛm bebree de akyerɛ me. Oh, bra, Nyame nhyira wo sɛ woasɔ me nuabaa yi mu na akyɛ sɛ deɛ ɔpɛ nyinaa woyɛ de ma no. Abusua, mobɛgye adi sɛ sɛ ababaawa no adamfo no, wama aberanteɛ no agyaa no aba abɛdi ɔno mmom n'akyi anaa? Ɔka kyerɛɛ n'adamfo no sɛ, Ɛnnɛ sugar daddies a wɔaba deɛ, sɛ wobɛtumi asɔ wɔn mu ma wɔaba abɛyɛ wo deɛ a, agye sɛ wode no fa baabi. Ɛnna ɔse, Sɛ wowɔ baabi a mɛtumi de no afa a, deɛ mepɛ nyinaa ɔbɛyɛ ama me deɛ a, ɛnneɛ mɛdi w'akyi. Anokwasɛm, ɔdii n'akyi. ɛna ɔde no kɔɔ baabi. Ɔde no kɔɔ baabi wieeɛ no, ɛna ɔfaa akyire kɔka kyerɛɛ aberanteɛ no sɛ, M'adamfo no a woasɔ ne mu a woboa no no, ɔde wo afa baabi sɛ yɛnkɔkyim w'adwene. Ɛna ɔde odious ne adeɛ a ɛka ho nyinaa de maa aberanteɛ yi. Ɛnnɛ, aberanteɛ no afiri ne nsa. N'adamfo no a ɔde no kɔɔ baabi mmom no na akɔ akɔtena ho. Monhwɛ deɛ adamfo bɔne bi ayɛ obi. Monhwɛ deɛ adamfo bɔne bi de ayɛ obi. Mɛsrɛ mo sɛ, sɛ wo ne obi redi w'abrabɔ mu nkɔmmɔ a, ɛyɛ a na woahwɛ no yie. Mfa wo werɛ nhyɛ obiara mu, na ɛnyɛ obiara na wobɛtumi ne adi w'abrabɔ mu nkɔmmɔ. Ɔhuiɛ nka ɔkaa n'ano too mu. Shop yi koraa papa no ɛnyɛ mmiɛ ama no o, nanso wadi n'adamfo no ano akyi ma n'adeɛ bi ahwere no. Sɛ wo ne obi retu anammɔn a, ɛnyɛ obiara na ɛbɛpɛ wo yie yɛ o, ɛnyɛ obiara na n'ani bɛgye wo ho. Ɛnyɛ obiara na wobɛka w'asɛm akyerɛ na ɛbɛyɛ no dɛ. Hwɛ no yie na w'abrabɔ anyɛ te sɛ deɛ wei abrabɔ ayɛ no. Mese sɛ meka sɛ adamfo bɔne a, na wagye me so sɛ m'ade papa bi ahwere me. Wo nso wobɛtumi de w'asɛm no afa 055 70 36 109. Mede m'ano asi.